एते साबुन लगा लगा हाथ धोली तैयो ना सब आवे लगल बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहिने देखबाक लेल सब्सक्राइब करी ई यूट्यूब चैनल अमन रूप संगे बेल आइकॉन पर सेहो क्लिक करी ए, अहाँ अपना अपना घरमे की छोटका मोटका बाड़ी देखने छी देखियो हमर बाड़ीमे बाड़ीमे की नहि छै हमर बाड़ीमे हँ छै देखलहुँ जे बड़का टे बाड़ी यऽ लेकिन अहाँ एली तब एली नहि तऽ महिना नहि आबैत रहियै देखियौ ने एहिना कटहर बाप रे बाप देखियौ तऽ लग- केहन छै एकदम तरकारी खाय वाला कटहर छै किछो कमी नहि छै देखियौ ने एना देखियौ तऽ एहन अहाँके गाममे पोखरि यऽ आँय एहन जे पोखरि छै बाप रे सीधा पोखरि अहाँके गाममे छोट मोट पोखरि छै अहाँ नहि देखनो नहि हेबै देखियौ तऽ एहिमे केहन सिल्ली सब छै पूरे ओकरे ने एकदम देखलियै ओ की छियै को बाबू की छियै यौ देखू तऽ

सब कहैत रहै छै की अहाँके माय बाप सब चीज रहे अलग में तब ना माय बाप बियाह कर देलक अहाँ से कथी चोर से हाँ। बियाह कर देतिए त हम्म, छोड़ी सब बात हमरा कटहर तोड़ दिए हम तकारी पकेबे ओहे पड़ता हाँ तोरू बाप रे कथी निहार है छिए कदा सब छोट छै केना केना यो यो टेढ़ गोछ टेढ़ गोछ ऐ केता देखो ऐ केता देखो ऐ केता देखो बाप रे कटहर तरकारी बनबै वाला अखन नहि बुझाय जेना बुझाय रहल यऽ हँ एकटा बुझाबै छै ई हैया एकटा आओर एकटा ई एकटा आओर तेरो तरकारी भए जेतै देखू कतेटा छै ई भए जेतै आओर नीकसँ बना दऽ मौसे जकाँ लागतै ई कतेक जोरसँ बाप देख बाप नहि कटहर टूटैए अहाँसँ कटहर गो बाबू गो आ लिअ ई कटहर छोड़ो थै तेरीके ओतनी ओतनी कटहर तोड़ै छै

लेकिन ई कटहर जे छै अखनी बीस किलो के कटहर है तऽ एतेटा खा सकते ह हाँ तऽ से बुझल तऽ तोरा और के नहीं रह तऽ हमरा पूछना चाही ने दखनो रहते तब ने बाबू ए चुप हो आ तऽ कहलियै- तोहे जे लाभ लह पुतवा के फुलबाड़ी देखबै ले तऽ तोरा समझाना चाही ने जे कहा के मतलब ई कटहर जे छै से कतेटा छै ई कतेटा छै कतेटा हेतै से बुझना चाही बाबूजी कटहर के कोफ्ता बहुत ही निखाई छै

खाइ तऽ भऽ तोरे आओर के हँ है ने आ ओहन बनबैके छै तऽ नहि कोनो बात जे छै से हमे दै छियै एकटा ताकि कऽ हँ, लए जइह नहि कोड आबै छी सरकारी खेत को डर को बूढ़ छै बहु ओहन बूढ़ छै हँ तऽ ई नमहर हेतै तऽ बिगड़ि जेतऽ ने

ओहिना होइ छै कटहर कटनाइ हमरो आबै छै हमरा नहि सिखाबू बेसी माय मायके बेसी परिचय नहि करू हमरो माय सिखेने छै खाली माय माय माय माय करैत रहै छै ई खाली। तऽ ई तऽ अब जो एखन उस नमहर रहै छै बुझि गेलियै बात अहाँके कटहर टेढ़ बेढ़ यऽ नहि नमहर हेतियै बुझलह देखै छ केहन छ ओतबी नहि एकर पतोके काम होइ छै अच्छा हम हाथ टा जाइ छी धोबै लए एकरा छिल छाल के बनेबो हेतै अहूँ कोनो काम जाउ कर आबू हटा लियो तो अथी रस्साके तेलसँ छोड़ेबै हाँसुआमे लगेबै तब जाके ओकरा छिलबै तब तरकारी कोफ्ता दुनू बनेबै देखी तऽ एते साबुन लगा लगा हाथ धोली तैयो ने सफा भेल लेकिन लस्सी लस्सा लागल छै एकरा करबै तऽ पूरा भरि दे लागि जेतै छोड़ ओकरे बोला कऽ हम कहै छियै ओकरे काटि देला कहै छियै ओ ने कतौ भागल जाइत हेतै यौ सुनू ने यौ आउ सुनू ने की कहलियै अरे सुनू ने अरे आबू तऽ नहीं जाओ अखनी कतो छोड़ दिए नहीं जाए के काम अथी ले हमरा काम रहे छै तो अहाँ घर में बैठा दो तब हेतै से बात बैठू बैठू बैठू बैठू बैठू जल्दी बैठू हां कहू हे साचे अहाँ के माय के बेटा छिए ना अहाँ हां अहाँ के माय के तो बड़ काम आवे अहाँ तो सीखनो छिए हां हम तो नहीं सीखनो छिए साफ छिए हम तो एना नाटक करैत रहू देखू तो हमरा तो पूरा ए हमरो ने बना रहे छै मैं आरो बनबैत रहे तब हमरा दखल दे हम कुछ हम जानै छिए

जो अगर कटे तुमके छीलबे तो लसन लगता है काटबे तो लसन लगता है हम अहाँ से बात अहाँ तो करना करना चाहिए कि मैं करना ही है ना तो यहाँ के कहै छी हम हम नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं मर करना है। महिला सबके काम छै तऽ हमरा हम की था रहत तो की करबै एकरा एकरा की करू फेंक दिए तो एकरा की करू? फेंक दिए साँचे फेंक दिए आँय फेंक दिए एकरा देखो ना हमर साड़ी ताड़ी में सब ठुला गेल देखो तो पूरा लस्सी लस्सा लागल छै देखो ना। देखो